Bon dia! Mi mos ku mi lenga. Bon bini un be mas na Papiamentu Podcast. Un podcast kaminda nos ta bai papia. Papia di Papiamentu, un papcast. Awe nos ta bay papia di dies factor pa cambia un lenga, un idioma di un pais sin cu ningun hende bay contra di esaki, sin cu e hendenan mesa. Anto nos toa e wak kon ta purba i a purba di kambia papiamentu bou di nos nanishi i sin pidi nos permit. Faktor numero unu ta dominá spañó shen por shento. Ora bo ta dominá spañó, lo bo por kue tur e palabranan na spañó, anto hombra bisa gewon of gaña gewon ku ta papiamentunan ta. Por ehèmpel e parabra peaton òf desayuno òf sena. No, e pueblo ku no sa di e palabranan ku ta palabranan spañó lo tende e palabranan i tende e papiamentistanan bisa no no esaki ta papiamentu pero si e pueblo ta sa spañó. Shen por shento e pueblo por a reacciona y bisa tambe no esaki palabra aki ta simplemente spaño tur e palabranan nobonan aki papiamento nobo papiamento a bisti bachi tur ta spaño palabranan ka existi semper den spaño te men con por ta cu ta spaño tabata papiamento anto nos no ta sa nunca por ehempel e palabra peaton. Tambe usa tur e ekspreshon di spañó kambiá na papiamentu. Mi ta korda dia ku henter e falsifikashon di papiamentu a kuminsá, ku ta tin un di e Supuesto pa papiamentista Nay cu a cue tur expresion y dicho na Spañó, el a cambia nan gewoon na papiamento, anto mi a revisa nota esaki ta expresionan di Corsou, di papiamento, no caminda cu ta simplemente horta el a horta. e expresionnan y dichonan spañó y cambia nan gewoon bisa nota esaki ta e dichonan di Kòrsou y di Papiamentu. Por ehempel den e buki di e meneer aki e ta tin un dicho zapate na bo sapato cu atrobe ta un dicho cu ta forma parti di cultura di Kòrsou of di historia di Kòrsou. sino simplemente ta e expresion spaño zapatero, zapatero atu zapato, e manera ki a cambia gawon den papiamento. No, bo ta tende otro expresionan manera gato na saco, cu tambe ta simplemente cambia for di spaño. Of por ehempel en carne propio, den carne propio, cu tampoco ta un expresion of dicho. Mi papiamentu, pero cu a trope ta wordo cambia simplemente for di spañol, anto bisa nos, No, esaki ta papiamentu di berdad. No, e mester tabata factor number un. Factor number dos, sa y ta usa television, radio y corant, e mester usa media. Pa hinka tur e palabranan spañol aki den mente i den vocabulario di yunan di Kòrsou no esaki ta kaba un efèkt ku bo ta bai haña na ora ku bo bai tende tur e palabranan aki. Tur dia via di media. Mas nan usa e palabranan aki den media, kor bon, tur e palabranan aki ta palabranan ku tin na papiamentu. No, pero mas nan usa esnan ku nan ta kue di spañó, mas esun ku ta yu Kòrsou ta bai lubidando su mes palabranan. I ta bai adoptá e palabranan di spañó. Ke mende atrobe bo ta mira ke papiamentu di bèrdat ta bai pèrdé, anto bo ta hinka e spañó, anto bisa bo e spañó ta papiamentu. No, pa mi koe un par di ehèmpel, hungadó di bala. Awoki nan ke hasi esei of nan a hasi esei pelotero pelotero no por ta parti di papiamentu pasobra e kos rondoi ku ta wòrdu hunga na papiamentu e yama bala e no yama pelota pelotero atrobe ta bini di ku na spañol ta pelota anto e riba ta un pelotero na spañol. Na Kòrsou semper nos a bisa hungadó di bala. Na un otro ehèmpel ku nan ke kambié, nan a kambié, na Kòrsou semper tabata bisa supermarket. Nan a hasié supermerkado. Bo por bisa mi supermarket ta ingles. of hulandes no pero no gaña mi si ku supermerkado no ta papiamentu pasobra nunka no tabata usa e palabra supermerkado ei supermerkado ta simplemente spañó no esei ta un par di ehèmpel no of kon e palabra lòt no nan ke kambiele a se rifa. No ni sikiera loteria pero rifa ku rifa a trobe ta lot pero na spaño asina mi por sigui no e punto number tres un pueblo ku no tin konosementu di spaño. Dor ku atrobe e pueblo no sa ku e palabranan tur aki ku nan ta bes ta duna bo tur dia. Bisa bo, No, no, no, e palabra ei ta ula dus, ta e palabra aki bo tin ku usa. Bo palabra ku nan ta bisa bo ku bo tin ku usa ora bo bai wak, ta simplemente e palabranan spañó. Pero si e pueblo mes no sa ku e palabra ei ta spañó. Anto e pueblo ta bisa, Ah, no, ok, no, ta, si bo papia pebamentu berdad. Anto e pueblo ta koe e palabra ei di spañó ku nan ta bis'é ku ta papiamentu, no? Pero atrobe nan no ta bai koe e palabra ku tin na papiamentu, no, nan ta koe e palabra for di spañó. Anto ei nan ta gañabo ku ta e palabra, ei ta esun di esun papiamentu. No no nan ta hasié ku palabranan ku ta bini di ingles òf ku palabranan ku ta bini di hulandes, pero nan ta hasié ku e palabranan mes tambe ku ta. Wòrdu usá i a wòrdu usá semper den papiamentu. Por ehèmpel, esun ku mi a bisa wòrdu ku ta hungadó di bala, ku nan ke bisa bo ku ta pelotero, òf hungadó di beisbòl, nan ke bisa bo ta pelotero. No pert dat trobe si e yu Kòrsou ta basa sa papiamentu na un nivel nan lo bisa riba e nivel di kampo òf riba e nivel di novela anto e nos lo bin bai a no e na kita kueha un palabra derfo bin trata di bende nos pa papiamentu. Faktor número kuater, un fundashon di kultura ku no ta alert i ku no ta yuda kombatí e kambio akí. I mi hopi sa nan tambe ta adoptá e sistema di kue palabra spañó, anto mira bisa nos ta papiamentu. No ta menti hasta e Fundashon di Kultura ku mester ta pará dilanti pa kombatí e hecho aki, nòknan tambe a bai den e garoshi di papiamentu nobo ku ta papiamentu falsu, no? Nton nan tambe ta yuda e pueblo lubida su historia y su palabranan. Ta bon den e asuntu di papiamentu ki no a bai bai ku e palabranan ku nos tabata usa antes, reskatá nan, a ta bisa no e palabranan aki nos ta usa semper, no, a kohe awor palabranan di spañó, lo gañá bo, no, ta esaki ta papiamentu, lagando nos mes palabranan na papiamentu un banda. No, i tambe locual cu mi ta bini ta mustra den riba mi pagina, con ta laga e palabra cu tin na Papiamento y cu ta wordo usa semper na Papiamento, con ta lag'e pa cu e palabra di e Papiamento cu nan ta bisa cu ta Papiamento cu bachi, pero cu ta gewoon Spañó. Kada palabra ku nos ta usa tin un historia su tras. Nto ora bo bai kambiando e palabranan bo ta bezig ta kita e historia tambe di e kultura i di e pueblo. ta naba un ehempel e palabra pakus palabra pakus nos ta usa ta un palabra ku ta bini di e palabra hulandes pakhuis no asina nos ta bai ta ku e palabra ei y nos a adapte den papiamento na pakus No te debemos mira e historia di e palabra pakus y tras di e historia ei tambe tin un cultura no ta asina e palabra pakus a origina. Ora bo bay den debate cu e. Supuesto pa Moantistanan aki. Nan lo pensaba, no, no, pasobra e palabranan pa spañó nos por fiña nan. No, paso ta normal cu bo por fiña palabra. Ok, ora nos fiña palabra den ingles i hulandes cu nos a fiña e hasi di nos semper dor cu nos ta pegá historicamente cu Hulanda. Pero e sabno no no pero e spaño ta mas seka di e papia mas seka di nos di nos cultura di nos region lo cual cu no tin nada di haci cu henter e asunto aki bo a surinam surinam ta mei mei di venezuela cu brasil. No pero Suriname e Surinamen nan tin nan mes lenga ku ta srannan tongo no ku ta un kombinashon di lenganan afrikano, hulandes, ingles. Awor bo ta kere mi pa bai mañana Surinam bisa Surinam no no no eh e San Antongo boso ta papia ei e no ta bon nos tin boso anda pega ku Brazil ku Venezuela ke latino ke men di boso anti ku kuminsa papia e palabranan di latino di spaño no e Surinam ta puntra bo ku ta loko bo ta. No asina nos tambe meskos nos ta mei mei di ya caribe latino america pero nos a conoce un historia caminda hulandes nan a bin corsou y a ya a lanta haci hopi cos aki na corsou no ingles nan tambe hunde cu hulandes nan ku ta tin un efekto hopi mas grandi riba nos kultura i nos papiamentu ku e ku e parti latino ta tin. No por keda sa ki ta algu ku e papiamentista falsu nan i naturalmente lo no ke rekonosé, ya nan por sigui bende e spañó na nos bou di e Ku ta papiamentu falsu o di e kapa di papiamentu nobo. No Faktor numero sinku ta un pueblo ku mentalidat dikatibu. No mandi mas splika bo ta mira ku sierto di e. E hendenan o sierto e hendenan, sea nan ta papiamentista of no, ku nan ke kore ku tur palabra ku ta den papiamentu ku ta bini di hulandes of ku ta parse hulandes, ku ta deriva di hulandes, nan ke saka tur. Esun ke sak'é simplemente pa e por bende e papiamentu falso pa e aña sen. Pa esotro pa esaki es simplemente pasobra e ta haña ku nos no mester tin influensha di e kolonisadó, es ta segun nan palabra, nos no mester tin influensha di e kolonisadó den papiamentu, anto ma nan ta sumamente mal kontentu ku tin palabra hulandes òf ku ta bini di hulandes. Den papimentu, bo ta yabi e ora ei cu nan ta cue esun na spañó of nan ke cue esun na spañó, cu bisa bo no ta esaki ta papimentu, enton bo ta yabi cu esnan cu ke kere esey tambe, bo ta hawo un lanta bisa bo, a no, na papiamentu e palabra. No ta winter e ta invierno pero atrobe ku ta bon invierno nunka a wordo usa den e manera di papia di Korsou nos a usa hulanda winter pasobra nos a sera konosi ku sneu hopi di nos via di hulanda nos a bai hulanda of nos a mira cosnan na hulandes no ta pensá nos ta usa e palabra winter nan lo bisa no no bo tin ki usa invierno pasobra invierno ta papiamento lo cual no ta berdad awa ora cu bo bai analiza e parti ku nan ta usa ku ta bisa no no mester saka e palabranan di e kolonisadó ku ta Hulanda e palabranan ku nan ta kue pa hinka den papiamentu bisaba den papiamentu ta palabranan di un otro kolonisadó ku ta e kolonisadó spañó ka kolonisá latino amerika na latino amerika esnan ku tabata biba einan nan tabata indian Ku ta tin na mes manera di papia. Despues a bin e spañonan ku a kaba di kolonisá Latinoamérika i ta p'esei den Latinoamérika mayoria ta papia spañó, sakando Sirnam. ku dos bes pida pa e chikitu mas. Nuevamente e hulandes, nos tin ku saka tur palabra dje so, e ta e kolonisadó, pero nos ta tuma si e palabranan di e otro kolonisadó aya basta, no ta e hulandes. No, e medio di esei ami ta yama mentalidat di katibu. Bo tin ku aseptá bo historia i den bo historia. E hulandes ta tin un influensha grandi pasobra bèrdat el a kolonisá nos, no? Pero bèrdat despues di kolonisashon ta ta tin invenshon, ta tin tur sort di kos ku nos a lanta huntu ku otro, nos a lanta huntu ku otro, kosnan ku nos a konosé via di hulandes, kosnan ku nos a konosé via di ingles, no? Ku ta parti di nos historia i di nos kultura. Awor nos tin gaña nos mes ku nos tin e mesun historia ku e kultura di sobrá paisnan di Latinoamerika, lokual ku no ta bèrdat. Faktor numero seis e hendenan di gobièrnu, hendenan sintá den gobernashon. Hopi di nan no ta defendé nan kultura, nan ke usa e palabranan. ka bini aki ku ta di spañó so ya nan oreya ta esaki te palabranan ku ta zona mas mas mas mihó mas mas elegante no no por papia un manera simpel ku e pueblo por pueblo a komprendé lo ke ta pasa e palabranan aki ke pueblo no ta komprendé sea e pueblo ta adoptá nan òf e pueblo ta tende lokual ku e hende di gobièrnu a bisa. I no ta comprende e mensahe cu ta bini, no. E idea tras esaki ta cu e hende den gobierno of e politico e tin cu papia bon papiamento, nto ya, e bon papiamento ta e papiamento of e spaño copia, pusha den papiamento, no. Eh, òf ku tin un interesante. No uni no dos. Eh, ora bo e wak palabranan manera chanchuyo, broyo. No, tur ta palabranan ku ta bini, eh, mayoria parti di Venezuela, e manera di papia venezolano, i kaminda nos ta hasi un manera e chanchuyo i e broyo, e palabranan, eh, eh, nos bisa deftig. No, palabranan bunita. Chanchulla ku broyo na Venezuela ta simplemente palabranan ku e pueblo ta usa di un manera simpel. No, pero atrobe nos ta kue e kosnan na spañó atrobe, anto nos ta bai hasi manera e papiamentunan ta, no. Anto, kidó bo usa un palabra na hulandes ku ta parse hulandes? Un palabra manera winter por ehemplo of gemeente so mes ora nan ta kaya den norte colonizador nos tin mas mester usa palabra de colonizador e tin palabra na papiamento di dje to ora bo be wak e palabra na papiamento atrobe ta e palabra ku nan a horta for di spaño y ke bende e palabra na papiamento of ta kere. E papiamentistanan ku ta gaña ku e palabra ta papiamentu. No faktor numer shete esei ta media ku tin hendenan di origen latino. Ora bo bai wak hendenan manera Gonzalo Cuales ku ta un hende di origen kolombiano, Bo ta mira ku nan ta hinka hopi palabra spañó den e papiamentu anto hasi manera ku ta papiamentu e ta no. Hende nan manera Gonzalo ku Alex tambe a. Ripará ku ta bèrdat kue bo por kue spañó benta den e papiamentu anto hasi ku un manera ku ta papiamentu e ta. Nto nan tambe ta usa e poder di e mikrofon e poder di media no pa hinka e palabranan aki den e pueblo di Kòrsou kaminda ku nan sa bon bon ku e palabranan aki no ta no ta papiamentu. Punto numero nuebe, un pueblo cu auto esteem abao. No sama comporta cu e pueblo no ta lanta anto bisa hey basta di mors cu mi papiamento basta di cambia papiamento mi no a lanta cu e palabra aki e palabra aki no ta papiamento. No paso tin hende cu ta tuma nota cu berdad cu ta cambiando e papimentu. No ba palabra na Spañol. Pero ora bo tende e hende, e tiki hendenan aki, ora bo tende nan papia, nan ta bisa bo, ah, ya, ma bay Yolanda bin bek na Corsou, nan a cambia tur palabra na Spañol, na radio, ke men di. Nan sa. Pero no tin un hende ku ta lanta i bisa, Hey, e papiamentu ki ta dimi ta mi idioma, mi kultura, mi manera di espresá. No ta bisa ta kambia el e awor aki gaña nos ku ta otro palabranan di otro kultura i idiomanan. Ta papiamentu mi no ke esaki, mi tin ku defend'é. No, mester tin hende te awor aki ta amisó. E ta hasi esei, pero mi sa si di mas hende ku nan tambe ta mira esaki, i esnan ku no ta mir'é, mi ta trata di habri nan wowo via di e kanal aki, no, pero ku e outoesteem di e pueblo, no, e stimashon di bo mes, di lokual ku ta dibi bo tabata mas haltu den Papiamentu òf den na Kòrsou, anto mas nos ta tin un, ta tin un organisashon, ta tin un movementu ku ta. Sali y informa y purba di bringa e cos cu nan ta bay estasio cu nos aki cu ta cambia nos idioma pa palabra y culturanan di otro. Punto numero dies y un di e puntonan mas importante cu ta e yama papiamentista nan no esnan cu ta yama nan mes papiamentista cu segun nan na sigui curso na sigui universidad. No, um, y nan don fe a ti fraudeur. No tin otro palabra pa nan. No, so nan ta e fraudeur nan cu tin conocimiento di Spañol, eh, cu ta usa esey eh, pa bende e papiamento falso of cu simplemente, um, no sa ni mes cu e palabranan ta bini Spañó pero nan a gewoon sigui un kurso un kaminda antombra nan ta kue esei husa i bisa e ora ya no ta esaki ta e papiamentu nobo no. Pero e papiamentistanan aki a kuminsá ku e ya. E plan no di kambia e papiamentu òf ku standarisá papiamentu i ora ku bai wak ya hopi di nan simplemente papiamentu ta un negoshi no pasobra awoki akwe Un kos hasié papiamentu, yam'é papiamentu, anto e pueblo mes ku semper a papia papiamentu, awo e pueblo tin ku bai kurso pa papia e papiamentu supuestamente korekto. No, awo e papiamentistanan aki tur tin masha trabou ku nan por kambia vertal, no, tradusí, no. bukinan, leinan, em, no artíkulonan, no, nan por kambia tur kos awor ke men tur aña tin ku bai sika nan pa puntra nan ata no ta konta e pavimentu korekto òf bo por em kambia e buki aki pa mi bo por saki e buki aki pa mi na paviamentu òf e lei aki na paviamentu. Anto lo bo bai mira ku mayoria di e kosnan ku nan ta buta den e bukinan, na papiamentu, e leinan na papiamentu, e karta artikulonan ei, ku mayoria ta e papiamentu falsu. No, pero awor nan tin e yabi na e tesoro ku ta yama papiamentu. No tur hende cu ke habri e yabi di e tesoro pa pimentu mester bay seca nan, paga nan pa nan duna curso, pa nan haci e proyecto, pa nan haci e buki of cambia e bukinan di school, asina no. Ke men di i hopi di nan sa tambe ku lokual ku nan ta bezi kuné ta simplemente un falsifikashon, no gaña e pueblo bende pueblo un kos ku no ta di pueblo i otronan ya e papiamentistanan ta bin mas lat. cu nan no sa mes ke cosa ki a pasa y ta pasando, pero ya, nan a bay a cabo un curso y ya, nan tin tine como trabao, nan uh, ta simplemente implementa lo cual cu nan aña den e curso. No, pero esnan vooral e prome la, esnan ka a bin ke supuesto papiamento nobo, esnan ka mira cu ta simplemente palabra na spañol ta koe, Anto mira cambia e palabra na spañó hinke den papiamentu. Of hikue e palabra na spañó hinke den papiamentu. Eseinan cu a cue dichonan di spañó, di cultura latino, di, di, di otro culturanan, cuenan hincanan, cambianan, bisabo. Not esaki ta parti di bo cultura y parti di bo dichonan. Esei e prome la ei ta e la cu teke tu bay cu. Sa ku nan ta fraudor, sa ku nan ta gaña e pueblo, pero ku simplemente tin un motibu ekonómiko, finansiero pa sigui gaña e pueblo. No esei ta e punto number dies. Boushonan, nos ta keda te aki. Spera ku bo san ahi interesante i te un siguiente.